Ŋutsu alo eƒe sideta ŋkɔe nye nuka? Lily ye nenema kee nye. Eɖem kle nam loo mɔ Bright. Woawoe nye nye mɔɖaŋudɔwɔlawo kple nye producer. Na míetee kpɔ be eʋe dukɔ. Leke wònɔ tso gɔmedzidzea? Nye biabiakpɔe koe nye be ɖe nuka tututu mía tɔgbuiwo wɔna hafi nɔ agbe didi, ye agɔ kae míawo míedze hafi míaƒe agbenɔnɔwo megale edzi dzem egbea o? Mía nɔewo ƒe srɔ̃ɖeɖe le gɔmedzidzea míede dzesii be enu yi ke woyɔna be counseling. Magblɔ be, Ame yi na srɔ̃ ɖe ge woanɔ aɖaŋu ɖo na ame, anɔ nu ƒom na ame, anɔ nu fiam ame ŋu ɣleti ade kple tɔtɔ. Mía tɔgbuiwo ɖe? Ɖe wowɔ nu ma kpɔa? Susu ka ta esrɔ̃ɖeƒe nɔna anyi? Eku koe aklã na wo dome. Egbea mí be míede suku yi ɖe ŋgɔ, míesrɔ̃ nu geɖe me yi ɖe ŋgɔ. Nu ka tututue wɔe be egbe agbenɔnɔwo va trɔ ɖo? Evi mele egbe sem ne etɔ ye nenema ke esrɔ mele gbe sem ne esrɔ nuka gbɔe wotso nye kple wò dɔdasie wònye be míadi nenye be efie nènya wò dɔdasie nye be wò nuwɔnawo kple wò agbenɔnɔ nefie nɔnɔme nyuie yike edumevi nakpɔ wò agblɔ be yedi be yeazɔ abe tɔgbia ene Nenye èdu be via wò agbenɔnɔ kple wò dɔdeasie wònye be nàle be ne wò du fia alo wò fiegã be atsyɔ̃ɖoɖo yi ke me wòle be ne wòanɔ hafi wòadze ŋuwòa, wò dɔdeasie wònye be nàwɔ tɔwò sinu. Eye nenema ke nenye be dekɔnutɔe nènyea, dze agbagba be nàtsɔ nyateƒetoto akplɔ wò dekɔnuɖoe. Eye ne ènye Kristotɔ, ele be nàto Kristotɔwo ƒe mɔ. Ẽ, agbea me míela enuwo medziedzi gaɖɔwo mɔ ye aɖo yi hã nuwo dziedzi. Aleke ke ke wòle hã, ele be nànya be agbenɔnɔa ɖe wòle be agama gbalẽ ene. Susu ma ta ehaƒola aɖe ƒo ha be ɖi ebe aba kpui menɔa amesiwo doa kɔlɔ̃e o. ye nugbe manyo ƒe adegbe meli wo ƒo o, elabe xexeyame mielã agamagbalẽe. Nye ŋkɔ tɔ tɔgbe akɔsu adelie, enye nye fiega ne ʋu mi kple ƒe golɔgɔewo ne sena ka ɖe edzi. Mele gbɔwò, dzaga adre kple afã ƒo hafi miawu enu. Egbea wò hã wò dɔdasi ke le asiwò, egbea koe nye be kpe ɖe ŋutinye. Dua lɔ wɔna ya yike míegblɔna be momo. Míaƒe momo nɔmba yae nye zero two four three four zero eight zero eight six, zero two four three four zero eight zero eight six. Nye dɔdasie nye be manɔ teƒe ya ado ka kpli wò le gbɔgbɔ kple ŋutilã me tɔwoe hã nawɔ koe nye be egbea wò hã wòwɔ ne wɔnuka nenɔ ewɔ me meyim nava le miniti etɔ̃ alo le aɖabaƒoƒo etɔ̃ ma metrɔ gbɔna.

Eye nenemake, ame aɖewo yi ke wɔna kpekpeɖeŋu na mí hã, ele be made dzesi wo le gaƒoƒoea me. Nenye be nèse ame aɖe ƒe ŋkɔ ye nèkpɔ be kpe ɖe mía ŋutia, wò hã dze agba be nàgblɔ nɛ be, Mawu neyra ma. Vevitɔ, ame aɖe yi ke nèse ƒe ŋkɔ alo nède dzesia, dze agba be nàyɔe ne nàda akpe ne amea, elabe ele ɖoɖo wɔm tso wò wɔnawo ŋuti. Nye vevie gbãtɔa, ɔm, huhuhu. Ame gbãtɔ le biabiã be Kofi Aziedu, Kofi Aziedu Collins ye nye eƒe ŋkɔ, Kofi Aziedu Collins ye nye eƒe ŋkɔ. Ebe metso abɔ, ɛɛ, ebe metso abɔ. Emm, ele biabiã be, Ɖetɔgbi, ebe ɖee. lɔxowo, lɔxonye kple tonye alo aha ebe your in-laws o, lɔxonye kple tonye ebe ɖee woate ŋu atɔ te evi yi ke medzi kple woƒe vi be magatsɔ ŋkɔ nɛ o alo nye ma akpɔ ɖevia dzi le si me nye me wɔ ɖetugbie ƒe eŋti nu o mahã? Ame aɖe, babia gbãtɔ ye ma. Vɔa enu yiwo ke ame aɖe ƒe gbagbae wo dza, ele be ma kpɔ gbɔgbɔ afi ma dze babiawo gɔme. Enoch Emmanuel Eŋtwi, nye tsɔ kɔsiɖa ye va ya ne na mi CD ewo, Robert Akpadzi na mi CD wuiɖeke, Vincent Djakpasu na mi CD bla eve, nenema ke Teresa Sɔ, Teresa Sɔ ne na mi CD bla eve. Dagadu Peace. Dagadu peace nena mi CD ewo mi dada peace eh Dagadu nenye be ne mi kpa wɔ na ye gba nɔa eh number ye dzi ne tsɔ ga kɔtoea dza gbagba na ayɔ number ma ale be wo kple nye producer mia ƒo nu eh Dagadu peace ele vevie nye producer hɛn na vevie be yewo kple yewo aƒo nu eh efo Evans Kweku Bobobi nena mi CD ewo ye nemake nye Aƒafa Millicent Aƒedzo na mi CD bla eve. suspicion tete Benjamin e miɔ viɛwo ma lo. Twenty Ghana cedis Kofi Raphael gbenɔ na mi CD bla eve ye nema ke nye Woe li nam eke eke megbe Woe li nam eke megbe nena mi CD ewo Martin Amemayɔ na mi CD ewo Millicent Yawa. siɖi woe nena mi yawo kpe glo na mi siɖi wo efo Thomas ativɔ eh, tsɔ nya ke ok efo Thomas ativɔ tsɔ nya ke siɖi woe nena mi nyamalɔ va iɖa na mi siɖi ewo mansa aboshi na mi siɖi bla eve Doris nyewo ve na mi siɖi bla eve ye nenema ke nye Solomo ho medɔ Solomo ho medɔ ena mi sidi atɔ. Mary Twara nena mi sidi woeɖekɛ ye nema ke nye Theodore Kofi e atɔ masɔ he. Theodore Kofi Atɔmasɔ ne namisidi bla eve, e Michael Ayitey namisidi atɔ efo Kofi Aklesu Tsakao ne namisidi e wuiɖekɛ ye nemake nye efo Paul Yawa e Dzakadzi sidi bla eve ye ne nami mawie na Eric Tɔmekpe namisidi bla sidi ewo Vincent Setɔdzinamisiɖi wuiɖekɛ, David ametekunamisiɖi wu, Martin atsu mɔdonamisiɖi bla eve, Kenneth ku dzo tsawo dzi siɖi bla eve vɔ ɖekɛ ye nena mi. Ke mayi ɖe babiawo dzi enumake. Mía nɔvi ya ƒe babiae nye be, Ɖe ebe ye, ye, ye srɔ̃ yi ke yewo kpuiwo lia, yebia tsɔ ŋkɔ ɖe ɖevia? E, ɖetugbia, wodzila wo be ao, ye womelɔ̃ hã be yenekpɔ ɖevia dzi o, ebe ese ɖe wòli nenema hã. Nyemenya susu ka tae o, hafi ne ame aɖewo nagblɔ enya mawo efia be ɖewomahee mewɔa ɖetugbia ƒe ŋutinu o. Aha, gake le dekɔnu mea, mía tɔgbuiwo wode dzesii be ŋutsu etɔ̃ yi ke dzi via, ye tsɔ ŋkɔ ne ɖevi. Ye ta no dzi ɖevia le va gbee me yi o zu be ɖe susu ɖeka eve etɔ aɖewo ta me nye etɔ ye tsɔ ŋkɔ nɛ o. Vevitɔ, dzi la wo me lɔ̃ be etɔ ma ne tsɔ ŋkɔ ne ɖevia o. Ne nye be ame bubu tsɔ ŋkɔ ne ɖevia, ɖevia ŋu. Amegbetɔ ɖe sia ɖe ƒe ŋkɔ yi ke wo tɔa ye lie amea ƒe agbe ka. Ŋkɔ ma ye nye nui gɔmeɖokpe nama ƒe se yi ke wo tsɔ va gbea me. ta ne wodzi vi ye wowu be menye ame aɖee wɔ ɖevia ƒe ŋutinu ta megatsɔ ŋkɔ nua egblẽ ɖevia ƒe agbedado me ye ne míeva Ghana ƒe se nua ne enye kple ame aɖe míedzi vi le Ghana se yike nu fifi le ya mía ame eve ma pɛ ye ko kpɔ ŋuse le ɖevi ma dzi etɔ enɔ mekpɔ ŋuse le ɖevi mawo dzi o ye le Ghana ƒe se nua ewo dzi la aɖeke mekpɔ mɔ agblɔ ne ŋutsu aɖe be. Mewɔ ye vi ƒe ŋutinuwo ta megakpɔ ɖevia dzi o, alo mewɔ ye vi ŋutinuwo ta megatsyɔ ŋkɔ ne ɖevi o, nenye be amea kplɔ yi ɖe kɔ ta, ese le fu ɖe ge na wò. Wò ŋusẽ le asiwòa ele viwò nyɔnuvi yi ke dzi via dzi. Viwò nyɔnuvi ƒe vi yi ke wòdzia, eŋutsu ye dzi vi nɛ. Be ewɔ ŋutinu o, mewɔ ŋutinu o, le Ghana ƒe senua, woƒe ame eve mae ko kpɔ ŋusẽ. le ɖevia ƒe nuka ɖevia dzi yeta fonye wobebie ma bie mela nenemae wòle ema ebe ma bia be ɖee le etɔ ŋu tɔwo ƒe gbe dodoɖa ɖee zi nenee wodoa gbe ɖa le ŋkeke me ye ɣekaɣie wòle be woado gbe ɖa abe tsi ƒoƒo ɖee ene eyi dzi gbɔgblɔm fia be ɖe le gbe dona me ɖee leke tɔ ŋuawo hã wodoa gbe ɖo elabe egbe dodoɖa ɖewo le ʋenyigba dzi wogblɔ be ŋudɔ Le tɔŋugbe me ɖi, wowo hã wodoa gbe nenema. Le nyawo nyateƒe mea, e, tsiƒoƒo ɖi ne gbedodoɖa ne Mawua. Le dekɔnu mea, mía tɔgbuiwo ƒe dzixɔse nye be Mawu gã sogbo li sa, Ɖaŋuwɔtɔ yi ke wɔ asi kple afɔ yi ke míeyɔna be Aʋlekiti Aʋlenɔa. Mía tɔgbuiwo ƒe dzixɔse nye be ame aɖeke mekpɔe kple ŋku o, ye ame aɖeke hã mate ŋu akpɔe kple ŋku gbeɖegbeɖe o. Ɖe susu ma ta, wotsɔ eʋe dzedze yi ke wo ŋutɔwo yɔna be agu, Eɣedzedza yi wo tsɔ he sɔ kple Mawu ye wo kɔ ye nye nu yi ke wo de dzesi le agbe me be ne bia tsɔ nane kɔ sɔ kple Mawua, eyae nye eɣe dzedze alo agu. Ɖe susu ma ta wo kpɔna be ne bia do gbe ɖa ne Mawua le be na fɔ tadzi vɔ menye be na fɔ modzi vɔ menye be na fɔ wo tadzi ɖe ya ma la o. Ɖe susu ma ta zigeɖea mia tɔgbuiwo ƒoa tsi ɖe tso ŋdi gade mɔ wo me nenye be agua nya dze woate ŋu akpɔe kple ŋku koa? Wodzia gbedodoɖa gɔme tso gaƒoƒo ma me va de asi ne tamee ke eɣea ƒe ŋusẽ wɔe be mate ŋu akpɔe kple ŋku. Nenema ke le ɣetrɔ me hã, nenye be eɣea trɔ ta gbɔa, ye wogblɔna be ɣetrɔ, yi ke nye wòɖo ɣetrɔ me hã, tso elabe ga ene yi ke ame aɖe nate ŋu afɔ ta dzi akpɔ agu ma alo ɣedzedze ma, wogaƒoa tsi ɖe anyi. Vɔa nenye be wole dekɔnu aɖe wɔm ye dekɔnua ge ɖe abe zã mea, woƒoa tsi ɖe le zã me. Vɔ ne menye nye dekɔnu aɖee hea mea kɔ yi ɖe zã me o koa, mía tɔgbuiwo meƒoa tsi ɖe zã me o. Ye ebiabiam be ɖe gbedodo ɖee zi nene yewodoa gbe ɖa le ŋkeke me. Le nyawo nyateƒe mea, egbea mí wova le nanewo kpɔm kɔ kpekpe ɖe nanewo ŋuti. Míetɔ aŋlɔa wodoa gbe ɖa wodoa gbe na ame be ŋdi, ŋudɔ.

Wototo ye wogblɔna, gake le egbedodoname mea, womegblɔ be, Mena wò wò toto. Wò toto ma ye ma wòva trɔe be ŋudɔ. Gake le tɔ ŋutɔwo ƒe gbedoɖa, ado gbe na ame, le míaƒe gbɔgbɔgblɔ mea, naneke mele tɔ ŋu wogblɔna be ŋudɔ o. Tɔ ŋutɔwo doa gbe na ame be ŋdi. woali fiae. Nenemae wòle ema. Mede akpe manya gblɔ na be nèxɔ dzigbɔɖi ye nèle eto ɖom ye nye dɔdeasie wònye be masubɔ wò mebetɔwo nye be nuka wò hã kpe ɖe ŋutinye na be wò ne nɔ wò eme be ame aɖe nasɔ ŋku agblɔ be, Ah! Ʋumitɔ ƒe fiegã yi ke ƒe programme ye womɔ la, mese wò ŋkɔ. Be woyɔ ŋkɔ hã ŋɔdzi mele ema Tɔgbi, nenye be ɖetugbi aɖe dɔ kple ebe bebie ebe keke nyitsɔ kɔ srae va yi va yi ƒo bebie meva kaba atamite ɖo ŋti o. Ebe tɔgbi, nenye be ɖetugbi aɖe dɔ kple ɖe ɖekakpui eve yike nye nɔvi ɖee nukawoe dzɔna ye nukae wòle be woawɔ mahã? Menye amagbedɔwɔlae menye ya o, ta enuiwo dzɔ na nye be le ƒenyigba dzia, enye busu be e, eʋu ɖeka nado ka kple eʋu ɖeka yi ke nye eve, yi ke fia be ɖetugbi nadɔ kple ŋutsu eve yiwo ke nye dzɔreyomi alo ŋutsu eve yiwo ke nye dzidzime ɖeka. Le ʋawo ƒe dekɔnu ma, enye busu xlãvɔe kple enu manyo yi ke ava he masɔmasɔ vɛ. Mía tɔgbuiwo le eŋawo ƒe dekɔnu kple le míaƒe nuyɔyɔwo kple míaƒe ʋegbea ƒe goglo mea, eŋu yi ke le lãme na amegbetɔa ye woyɔ be hlɔ̃. Ye ta ne woagblɔ be ame aɖewo nye hlɔ̃ ɖekawoa, ame mawo nye ʋu ɖeka, dzidzime ɖekawo ye woyɔ nenema. Ta ne dɔ kpla ame yi gadɔ kpla amea, menye nudeamedzi o, ke boŋ dekɔnu mɔwo li yi ke wotoa edzi awɔe be Alɔkpli kple totowa megaɖe fu na ame mɔm, ke wòzu be nye mele nu ƒom ku ɖe numɔ̃awo ŋuti o ta. Míadzo to ta ne megbɔ va ne míayi ɖe edzi. Megbɔna, minam aɖabaƒoƒo ame etɔ̃, three minutes, megbɔna fifi lae. Adelia kpɔm nèle wɔna nye dume nyo mesu aƒe o ye enu kpɔm nye Pan Africa TV dɔwɔƒe ye le Glen ƒe golɔgoe yi ke woyɔ be Abelin kpe yi ke te ɖe dɔwɔƒe yi ke woyɔ be Mawua ko ŋu wɔna ya kɔsiɖa ɖesiaɖee míewɔnɛ míade kɔ nu míaƒe dzɔdzɔmenyawo, enu yiwo ke mese kpɔ kple ale yi ke lododo aɖewo nɔ ƒe nyigba dzia, yi ame yi ke le fiẽ ɖum ne wɔna, eyae nye Tɔgbui Akɔsu Adelie, yi nemake nye kpeɖeŋutɔa alo nye producer eyae nye eh, asiwò me dagadu ke nye mɔɖaŋudɔwɔla enye eɖem lu mɔ kle nam right eh, David Ameteku nana mi CD ewo. Mía tɔgbui Linus do vɔ dzɔgbenamisiɖi blavɔvɔ ɖekɛ ye nenema ke nye efo Frank Kumuzi nenamisiɖi bla etɔ̃. Mía tɔ yi ke woyɔna be Esmon Netshe yi ke tso Volo nenamisiɖi wui ɖekɛ ye nenema ke nye mamawo katã yiwo le nye kpɔm fie woƒe mama gãtɔ Patience Afi Ashiangbɔ siɖi bla atɔ̃ vɔ ɖekɛ nena mí. Atã li ayina ye nye ame yi ke tso anexɔ, ye koe nye anexɔ vidzidzi yi ke wɔna ya wɔm mí le fia o. Wonɔ kpekpeɖeŋu wɔm na mí. CD blave ye nena mí. Ye Mama Vic, Mama Vic yi ke eya ŋutɔe nye Mrs. Katso. Gbadzamee nètso vɔ nèle Kumasi. Ne menye be wò kura nye menya be teƒe aɖe li wòyɔ be Gbadzam o. ta le be gbadza me tɔ nɔ wasi akpe na wo. Nena mi CD bla eve, e, CD ewo, ke mia fo yi ke wo yɔ na be Bonnie Stania yi ke ƒe aha nu ŋkɔe nye Baba Kotoka yi ke le Obuasi vɔa ne tso eʋe du yi ke wo yɔ na be Bɔlɔve Ŋɔlɔƒe. Nena mi CD bla atɔ, e, wɔwoe gblɔ na be ŋke. Abɔlɔ wo nɔvi kpe ne dzi mele asiwò na de geɖe wo dzi. Efo Abraham le cu CD bla veye ne na mi Esther mi srɔ mi srɔ ame CD weye ne na mi ye ne ma ke nye Victor kɔku nyo ɖeka ne na mi CD we atɔ mia nɔ yi ke nye nɔvi nye nyɔnu yi ke co nyɔnu bubu ƒe dɔ me yi ke wo yɔ na be peace akɔli nèle koforiɖuia ye nèle dɔ wɔm le High Court srɔ̃wòe nye efo Mawu li aɖowa yi ke le koforiɖuia ye nèle dɔ wɔm le eh, Kings Josco eh, Ki, King Josco Construction ye nèle dɔ wɔm la, efo Mawu li aɖowa menya be wobe miekpɔ nam ɣesiaɣi wò kple srɔ̃wò be nenye be ɖo kɔsiɖagba minɔna TV ŋuti abe glu yi ke wokɔ tali mi ɖe TV ŋuti ene mena fi nyi mi eye nye gbedodoɖa nye be miaƒe didiwo ne dzɔ ne dzedzi na mí le agbe ya me. Tɔgbi, melɔ̃na wò drekukuwo gɔme ɖeɖe. Vevietɔ ale yi ke nèƒoa nu tso drekuku ŋuti ebe melɔ̃na wò drekukuwo ƒe nufiafia. Vɔa, melɔ̃na be yeaƒo nu tso drekuku ŋuti alo yeaɖe drekukuwo gɔme o. Medi be nànɔ drekukuwo gɔme ɖem, elabe eme nɔ kɔkɔm nam ƒaa. Le nyawo nyateƒe mea, menye drekuku gɔmeɖelae menyo, vɔ mefie nu tso eŋti. Èkpɔ be edrekukua nye mɔe ke nu Mawu tuɔ, hedoa ka kple amegbetɔ, hefie afɔɖoƒe amea ƒe nɔnɔmee me wòle le gaƒoƒoea me. Enui wòhiẽ be amea nawɔ le gaƒoƒoea me. Enui amea wɔ va yi medze edzi o, kple eyi ke wòle be wòawɔa, enu mae nye drɔ̃ekuku. Eya ta nenye be amegbetɔ ku dre ye wòyi ɖe eme ʋĩia, esɔ kple na nya be nenema tututu na amegbetɔ kua, nɔnɔmee me wònɔa ye tɔgbui ma. Susu ma ta nenye be amegbetɔ yina anyi mlɔga wogblɔna be nadɔ agbe, elabe ne dɔa lɔ̃a ele eku kple agbe domee. Mènya mɔe dzi nèto hafi dɔ alɔ̃, mènya mɔe dzi nèto hafi nyo ta nèle eku kple agbe dome ta tsi tsiawo gblɔna be nàdɔ agbe, womegblɔ be nàdɔ ku o. Ta nèle drɔ̃ekumee nuyiwo kpɔm me la, enye afɔɖeƒe kple ɖoɖo kple nufiamee ke fia Mawu lo. Ta ne ame aɖe yina dre ma gɔme ɖe ge ye meɖe drea gɔme na wò nyuie o, eblua fɔ wò agbenɔnɔ. Elabe le kpɔɖeŋu me, nenye be ame ku fifi lae ko ekpɔ dre ame kuku ma la lɔ̃ ma. Le dekɔnutɔ geɖewo ƒe dre kuku gɔmeɖeɖeawo gblɔ gana be, Ee, womekpɔ nu aŋɔli le dre mɔ lo enyienyiee dzɔ mea, alakpa Daniel, efu o. Esẽ ŋu la ɖe, edre kukui, ne menya nu tututu a, do ŋutɔ ke bɔtit. Le kpɔɖeŋu me, aku dre ko be yele yekpɔ ye ɖokui le kɔƒe aɖe yi ke me nènɔ kpɔ ègale ɖokuiwò kpɔ le teƒe ma kokoko. Eku dre kpɔ sukui ene de abe primary school, gɔmedze sukuɔ alo titina school ɖo ema tsɔe ko be JSS, secondary school yi ke nède kpakple ame ɖe. Ègakpɔ ɖokuiwò be yegado ɖevimewu mɔwo tɔgbi le sukumɔwo dema. Edrekukpɔ ƒe gɔmeɖeɖe nye be ɖe Enɔ nɔnɔ ma ɖewo yi nɔ kpɔ va yi be nui wo le be na dze dzi na kple ese yi ne tsɔ va gbe ya ma wo ŋutɔ ƒo ɖi enu ma wo katã ta Mawu gugblɔ le wo susu hem kɔ yi ɖe keke wo suku xɔ me be na gugblɔ asrɔ agbe nɔnɔ wo nyui susu ma ta ame yi wo nɔ dre ma wo tɔgbi kuma wo nye ame yi wo ke ɣesiaɣia wo bu na tame vevietɔ ame yi wo ke le srɔ di be yewoa ɖe wo me kpɔe o. Ame yiwo le dɔwɔƒe dim be yewoanɔ mele dɔwɔƒe kpɔm o. Ame yiwo dɔwɔƒe mele dzi dzem na o. Zi geɖe woawo kua dre ma. Mawu le nana na nya be emɔ yi dzi wòle be nàzɔ la gbee ema eda afɔ na wò. Ele be nàgbuglɔ yi ɖe megbe agbuglɔ atu wò agbewo ɖo. Edre kuku ma egɔmee ma. Gake na mele ye na gɔme ɖe gane mekpɔ nyuie le gɔme ɖe ge to mɔ bubuwo nu. Egbɔgblɔ gana be ne le dɔwɔma wò dɔwɔƒe ga nɔ gbugblɔ anɔ megbe yi enu mɔ ema alakpae o. susu ma ta ko tɔgbe meɖie dre kukuwo gɔme o, elabe ne mekɔ nu ma da ɖea, nye megalã lɔ dɔ gɔ̃ o. Eye midze nu ma gɔme, Ezea ga wuiɖekɛ kura mele eye yɔgbe be tɔgbe meku dre da kplɔ nye ɖo kple tɔtɔ miasi ɖe teƒe ma. Mía fo yi ke woyɔna be David akpɔ. David akpɔ agbagba dzem paa Nana mí CD wuiɖekɛ ye nɛma ke nye míemama yi ke le edɔwɔƒeɛ, Pan-Afrika dɔwɔƒe ƒe axadzi ya ko. Mí yɔ míemama ye be Cecilia nya vi. Nana mí CD ewo ye nɛma ke nye míanɔ e Faustina adzo ʋemega. Nana mí CD ewo. Mama eyike ne zɔ mɔa me nɔ gbedo ɖe na lo gake ke va me yɔ nye gblɔ nu bi ye gbɔ va o. Enye kpli wò enya le mí domi. Abraham de nenamisi ɖi bla eve. Celestine nya nya nya nya nue ke. Celestine nya nue ke. Ok wo be ŋkɔ nye nya nue ke. Sidi wia tɔ ye nena mi promise abon kra. Dabala wo dɔwɔƒe nye ɔga abɔ electrical ebu ye ebu nenamisi ɖi bla eve. Eh Christine. Akɔli, Christine Akɔli, CD blaevee nena mí Akua, Akua alo gblɔ be Ekuya nena mí e wò ŋkɔe nye Ekuya alo Akua, Nyagblɔdzro, CD blaevee nena mí Wisdom Segbefia nena mí CD ewo Peace Akɔli, CD bla Eya tɔ ye ne na mi ahan pis akɔ li kofoyi ɖuia ye ne le ye ne le dɔwɔm le kofoyi ɖuia high court. Beta ameku dzi han nya ƒe nɔ tututu ye ma CD bla vɔvɔ ɖekɛ. John Paul Hodgson CD e we eve ye ne ma ke nye Manasse Mensah avɔ ƒoɖi CD bla vɔvɔ ɖekɛ. E mi da wo bɔga ne na mi CD ade anani Adzoko CD blaeve eye nenema ke nye David Semeko Nuvɔ̃ CD blaeve eye nenema ke nye Prosper Amekafu Nenami CD blaatɔ̃. Ne Samiwo ƒe ŋkualeawo hã bia ɖokuiwo be ɖe nye hã nyemakpee kpɔa? Wòwɔ nenɔ wò eme ale be wɔnaa ƒe dziyia nanɔ bɔbɔe. Mavis Etɔ nam tsatsu. Metso ʋu mi. Tɔgbi, Emm, Mawu nena wò agbe didi. Togbɔ be ƒomea me tso hã mele kasua be Mawu nena wò agbe didi. Medi be manya ŋkɔ Tsatsu gɔme ye nenema ke ŋumɛ ƒe dzɔtsoƒe. Ŋumɛ ƒe dzɔtsoƒe edidi legbee ye ne yi ɖe TikTok alo ne yi ɖe Youtubea, megblɔ mafiawo ƒe dzɔdzɔmenyawo edidi legbee. Alo le tso. Mafiɔ ƒe dzɔdzɔmenya esi ma tɔe, ɖeke me ɖe le mo, ɖeke me kpe ɖe ŋuti o. Ne ame aɖe gblɔ dzɔdzɔmenya aɖe na wò to vovo wu ma, alakpae. Nenye be nèse dzɔdzɔmenya ma ŋu, eva wu nu ɖe teƒe yi ke woyɔ be Mafi dugã me alo teƒe yi ke woyɔ be kpɔɖoa ve. Hafi Mafi woagbugbɔ gatso toa, teƒe ma ʋu Medowo ƒe akpa aɖe yi ke woyɔ be Tɔfia, teƒe ma woɖe la ɖo ŋuti. Ye nenema ke nye ʋu miwo ƒe amedzro aɖewo yi ke woyɔ be Blɔwo hã, míle woƒe ŋkɔ se ge nenye be meva yi ɖe dzi. Enu nyɔ didi ta nenye be ne èkpɔ Mafiawo ƒe dzɔdzɔmenyaa, ègasena nɔ wo gɔme. Egbɔgblɔ be, Tsatsu hã, eʋe, eʋe míaƒe ŋkɔtsɔtsɔa, míenya be eŋutsu gbãtɔ ye nye nuka? Efui. Ye evelia ye nye. tsi dzi. Etɔ̃lia ye nye tsatsu alo etɔ̃lia ye nye tsi dzi alo ye enelia nye akɔli. Ye ta ne le tsatsu yɔmee, ŋutsu dzidzi le ɖoɖo nu xexlẽme, ŋutsu gbãtɔ, evelia, etɔ̃lia. Nenemae míaƒe ŋkɔtsɔtsɔ wo le ema. Ta ŋutsu gbãtɔa míyɔe be fui ye evelia nye tsatsu. etɔ̃liae nye tsiɖi, ye eneliae nye akɔli. Ke ŋkɔ mawoa, nenemae wole ye ma. Tɔgbui, le wò nufiafia aɖewo me vayia, ègblɔ be, Enuye wɔm nèlea, elabe mamanye bia wò be ɖee. Teƒe kae nèsrɔ̃ enu yi wotsɔe? Elabe nu geɖewo mele agbalẽ me o. Vɔ ne míebia mí bibiawo, wogblɔ na mí be nyateƒee wònye. Teƒe kawoe nèsrɔ̃ nu ya tsoe? Ye nègblɔ be, Geɖewo tso eha didi me, ye ɖewo hã wonye tɔgbuawo ƒe dzeɖoɖo aɖewo yi ke ye nèse. Ebe nye biabia nye be ɖe? Nenye be yesrɔ̃ abebubu kple lododo kple numɔ̃wo tso hadzidzi me ɖe, leke mawɔ hafi anya numɔ̃wo o? Hafi nàte ŋu age ɖe numɔ̃ mae hã nu fefee wònye, enusɔsrɔ̃ blibo wònye le wò ɖokui me. Èkpɔ ɖa ɖe, mía tɔgbuiwoe le blema, womeŋlɔ agbalẽ da ɖi o. Ye nenema ke nye wokɔ wo va ɖo Ghana, wozɔ kple Germans o, mía ŋutɔ míebe Germany-tɔwo. ta. Eyi ke wova ɖu Jemenso dzi ne wotrɔ dzoa, akpɔ be míaƒe nu geɖewo va trɔ tagbui. Ɣemaɣi hafi míegbublɔ va le ka dom kple English-ɔ o, ta ewɔe be míwo míaƒe agbalẽ kple nu geɖewoa, mímeva de dzesi wo o, ta enɔ ne míasrɔ̃ nu geɖewoa ehadzidzi me. Le kpɔɖeŋu me, le nye me biae be, Alekea? Mele bɔbɔe nenema o. me dzi ha ɖe va yi. Eha ɖe sia ɖe yike mía tɔgbuiwo dzia, akpɔ be ehadzidzi mawoa, enye enui, emɔ aɖe yike dzi wotoɔ heɖo aɖaŋu ne míaƒe agbe. Ehadzidziwo wonye nu yike wowɔna ade dzi ƒo ne ame. Ye ta enyagbiwo le mea, akpɔ be enyagbe etɔ̃, ene ye koe zazã ge akɔ dzi hae. Gake nyawo le me. Le kpɔɖeŋu me, nenye be egbe ŋkuƒoƒoa mí be bɔbɔbɔ, me dzi bɔbɔbɔ ha le, wogblɔna be, abakpui menɔ ame siwo do akɔ nɛ o. Nugbe manyo ƒe adegbe meli wo ƒu o, elabe xexea me míelea, agamagbalẽe wònye. Enya ti etɔ̃. Edo ŋgɔ, efia afɔɖoƒo ale yi ke agbenɔnɔ wòle be wòanɔ, emɔ̃e dzi wòle be atu anɔ agbe vivi kple veve, ye wòwu nua gblɔna be, xexea me agamagbã le efefia wo be nuka nusianu yike me na to la gbea ma enusɔsrɔ koe nye me nenema nɔge ɖa o wo be nuka enugbe manyo ƒe adegbe meli oƒu o ke woe menɔ nusrɔ tso nye ɖevi me alo ke medze nusɔsrɔ tso nuyo ŋti gbã ne mese ha yewo tɔgbia gbe bia me bibia ke ɖokui nye be susu kata wo gblɔ na be nugbe manyo ƒe adegbe meli oƒu o ke adegbe ka ƒomevi oƒu o nuka nye adegbe o. Adegbeƒoƒo nye asitɔtɔ akɔ akɔ gblɔ nya aɖe ade dzi ƒo na amewo. Le kpɔɖeŋu me, míwo a ƒi ta mi yi ke me nɔ egɛ ɛ ye mi nɔ dɔ wɔm ga nɔ dodo ma, mi te va nɔ anyi ɖe teƒe aɖewo, mia ɖu nu, mia nu aha kple toto ela degbeƒoe ma. Gake eke yi ke meyi ɖe gee, hwɛ, dɔ ɖe sia ɖee mewɔ medze edzi o. Ne meyi ɖe teƒe aɖewo, akpɔ be meva yi tsɔ ɖetugbui aɖe nye kpli mi le zɔzɔ, ɖetugbui ma va trɔ nye to me kple toto. Ne va le enu ƒo ge tso nu ma ŋuti, mete ade gbe ƒoƒo gɔ̃. Esi wɔna ɖi aba kpui menɔ ame si wodɔ akɔ nɛ o. Eveviee koe nye be, nenye be wò aba yi dzi mlɔm mele, medidi o, ye nàte amlɔ edzi hã, mefia be nàtsi tre anɔ akɔlɔ̃e dɔm o. Enui wòbe yeagblɔ koe nye be, Nuka xexee me míelea nusianui keke sua si wɔa ƒe kple akpe, elabe emae nyo na wò le gaƒoƒo mɔ me. Ta ne ƒoƒu nya yi wòwɔa gama hafi nànyi nɔ ge le ɖokuiwò ŋuti abiae be, Susu ka ta hadzila le nya yewo gblɔm ɖo? Emɔ ma dzi meto hesrɔ̃ enu geɖewo ye nye ma. Tɔgbi medie mabia be ɖe ŋkɔ aɖewo li le ʋenyigba dzi yi ke wogblɔna be Ahama ŋkɔwo. Nye bebie nye be ɖee wonɔ ɖewo hã yɔm be ahanu ŋkɔwo. Ŋkɔ eve yiwo woa, nye menya ale yi ke míade dzesi wo o. Ahamea ŋkɔ nye ŋkɔ yiwo ke wotsɔ heɖoa ŋku vevesese aɖe yi ke dzɔ ɖe enye kple nye ƒomewo dzi ta. Zi geɖe ne meyɔ ŋkɔ ma ne vinye koa, ke meɖo ŋku numawo dzi. Ahamea ŋkɔ ye nye ŋkɔ aɖe yi ke amea, nane yi ke ame aɖe wɔ yi ke wòdo dzidzɔ nɔ. yi ke mate ŋu atsɔ ŋkɔ aɖe do be medi made akpe na amewo hame ŋkɔ aɖe tsɔ ge atsɔ akafu ame mae. Ahama ŋkɔe nye ŋkɔ nane yi ke ame aɖe wɔ kplim. Nyemesusui be ame ma ate ŋu awɔ nu ma kplim o gake ŋusẽ mele asinye mate ŋu ado aƒo nu kple ame ma direct o ta ele be matsɔ ŋkɔ ne vinye asi aha made ame ma. Ne nyo se ɖeviwo ŋkɔ koa anya be ɛhɛɛ. Ŋkɔ mawo tɔgbuia, ne se ŋkɔ ko ŋkɔ didi be yeaƒo nu. Ŋkɔ di be yeagblɔ nya ale, gake nyae ame yi tsɔ ŋkɔ ko ate aɖe nya me. Ŋgɔ li. Ke megblɔ be ŋgɔ lia, ewɔ nane kpli nye, egbã ŋusẽ mele asinye makpe akɔ kpli wò. Gake ŋgɔ li, ŋgɔgbee ko yim mile. Akpɔna ɖe, ame yi le numao wɔmee, ne se ŋkɔ ko nya nu ye gblɔ mele. evana ɖi. Nyemebui o. Metsɔ ŋkɔ ne vinye be nyemebui o. Nɔnɔme yi ke nènɔ kpli nyi, nyemesusui be ewuo ye awɔ nu ma o. Ta me ŋkɔ tsɔ ge ne, ta wu ame ma ne se nyemebui o be enye medzi vi tsɔ ŋkɔ ne be nyemebui o kpoa, ŋkɔ mawɔ tɔgbi ye miyɔ be nuka? Aha ma ŋkɔ o. Ŋkɔ yi woyɔ be ahanoŋkɔe le ʋe mea, le nyawo nyateƒe me, ŋkɔ yiwo míyɔ be ŋkɔ dzrowo alo hlɔ̃ŋkɔwoe. Ŋkɔ mawo ye wova nɔ yɔyɔm be ahanoŋkɔwo. Ke wòzu be ŋkɔ mawo zi geɖe ne mía tɔgbuiwo no aha ya hã le ŋku dzi tom na wo vɔ ye wole dada hele kaka ɖe asitɔakɔnyawo gblɔmee. ye wonɔ ŋkɔmayɔname ma o. Ne woyɔ ŋkɔmaƒoƒua sia gɔ̃ be Hɛ, Ènye Ŋutsuviwo Vi! ekpɔ la ɖe, wobe aʋlisi. Ebe be Enye nye aʋlisi. Agba ne gba, ne gba míafɔe kakɛ. Ekpɔ ɖa ɖe. Ahan. Ŋkɔmeawo ɖewo nye Dagadu. Kpɔ ɖa ɖi, exlɔ̃ ŋkɔ nye nye ŋkɔ dzro. Exlɔ̃ emetɔ tsɔ ŋkɔ ma wo xɔ atia ɖe ŋkɔ ma go. Gake kɔ zu be ame ma va zu ame aɖe yike asi tɔa ŋkɔ ta atia gblɔ be tagadu nya hã nu ŋkɔ ema. Mhum. Aƒetɔ ale ebe e, ena mi ga etso abɔlɔve ebe ye ƒe aha nu ŋkɔ nye nuka? Baba kotoka. ye ŋutɔ tsɔe le wo ɖokui si. Se ŋlɔla ɖi. Baba menye ŋegbetɔwo be ŋkɔ wònyo o, gake enu mae dze ŋu. Ta ne wole ŋkɔ ma yɔ nɛ la, wo zi geɖea, ŋkɔ mawo mísea wo le ahanuƒewo. Ye ta ko wotsɔ ahanunu ƒe ŋkɔ kɔ da ɖe edzi be ŋkɔ mawo nye ahanuŋkɔwo. Nye producer be mayi miniti eve matrɔ gbɔ va. Ne megbɔ vae. Wobe biwo mele edzi yi ge, gake menekɔ na be yele se wònye asesem ne wɔalawo hã kpe ɖe ŋutinye na be wòwɔ nenɔ ŋu eme be wɔnɛa nanɔ dzi. Metɔ tɔgbe akɔsu adelie. Asiwò me dagadu tso agbagɔ me. Eyae nye nye kpeɖeŋutɔ. Megbɔna. Ɖe meyi gava tu wò babiawo le teƒe ya, gake ɖe wohaɖi kpeɖoɖo ka wɔm nèle? Kpekpeɖeŋu kawo mele mele tɔnyesi nu wɔm le o? wò hã ele be kpekpe ɖom konye be ewɔ na nɔ wɔm me aha. Dze gbe Mary ne na misi ɖi wò. Efo nu ma dzi Ben dzi tɔ. Ye konye ame yi ke tso meƒe kple mafi ne na mi siɖi wòe tɔ. Enoch Mawu lɔm siɖi wòe ne na mi. Peter kpɔ vi.

CD wòe nèna mí. Evelyn, alo Evelyn, dugbevia, CD blaveveɖekɛ ye nema ke nye. Semɔdzi, Modern, CD wuiɖekɛ ye nèna mí. Godwin, agbefia, Walaku, Wa, ok, Wala, Waleku. sidi bla vɔvɔ ɖekɛ nuna mi hembe hembe et ok momo tɔ ƒe nuya wònye sidi bla et etɔ̃ ye nena mi christian zɔ na mi sidi ewo ye nema ke nye mia fo jonas tsaɖiɖɛ nena mi sidi alafa eve abraham asi Abraham Asiwubu CD bla atɔ̃ ye nèna mí, Celestin Amekufu CD wò ye nèna mí, Raphael Raphael Kpi Kpigbi Raphael Kpigbi nèna mí CD wuiɖekɛ ye Bernard eh, Ŋgɔyiyi na mí CD ewo, Gideon Aposa CD atɔ̃, Benjamin Kwasi nugbega nana mí CD blaeve ɖe ke. Rose Ahiãti, CD blaene ye nenema ke nye Gradis ɖiame, ɖiamenu, ok, Gradis ɖiamenu, ɛhɛ̃, eye wònye ahameŋkɔ ma lo, amenuɖie la, ana wò nuwo ɖie, ɛhɛ̃, Gradis ɖiamenu nana mí CD wuiɖekɛ. Doris Sabla nana mí CD atɔ̃. Paul Misi so nana misi ɖi bla eve do dzi yawo gbɔ mi ta ey honorable he do dzi efo do dzi yawo gbɔ mi ta siɖi bla tɔ yi nana mi ne le kofori ɖuia kple eƒe go lɔ goe ke woyɔ be nkrakae bro long time no see dzagbagba be ma se ŋkɔ wo Tɔgbui, ebe tɔgbui be be míekpɔ mɔ na wò le ƒoxoa si nyi tsɔ yi ke wòdza nfra ma na mí nya be nèle kuteƒe va ge le teƒe mavɔ me va o gake míekpɔ mama ɖagbe kple big mama alo mama eɖulawo sɔ. Medo tafratsɛ ne wòdza nfra ma meɖe me nɛ. You see, ekpɔ be anye nye didi be mava. Enya dekɔnutɔe wònye, gake le nyawo nyateƒe me le míawo viwo, míaƒe dɔkɔnu nui. Efie ga medie kuteƒe o. Tanye ne ge le míeŋtuwo me tɔ ŋuŋuto me ye kpɔ efia aɖe le kuteƒe alo efia aɖe le nuwɔƒe, wobe minista aɖe va wòyi le teƒe ma, nakpɔ be wòbe wonya gblɔ be fie ma tso ŋu mee kɔa, nye gɔme fie wònye. Efie gae medie nuwɔƒ, medie kuteƒe dzro o. alo be minister ɖe va teƒea, ele be minister ne wòava efie ga, paramount chief. Gake kpɔ be Ghana eva zu nane be politics-a, ne amewo le yiyim ele be wo hã nayi. Hã, ne amewo le yiyim ele be ɖe menye eko be be NDC tɔ va ewo me yi o, fie be NPP tɔ enye NPP tɔ va. Gake le nyawo nyateƒe mea, enye mekpɔe de dzesi be fiɖuɖu dekɔnu ƒe nue wònye. Ta nya, togbɔ be nye nudodo aɖewo nye ɖekakpui ƒe nudodowo hã, le nye fiɖuɖu me kpui nye le nye dekɔnu mea, mekpɔ be blema fiedunye mele, ta meɖe nu me ne tɔgbuiɛ be, Nye zikpuitɔ mena mo nye be mava o, elabe hafi Paramount Chief nayi kuteƒe le du aɖe yi ke menye du ma me o tsoa, ele be woati kplɔ, ele be wo, wo, wo, wo xexi kple eƒe asafohɛni ɖeka eve nanɔ ŋuti. Ye enye, enye, enye, ne mayi ɖe kuteƒe yi ke menye nye du oa, ne ekpɔtɔ memɔ nage be nye asafohɛ, nye asafowo woakpe ɖe ŋutinye oa, Esesẽ hafi me yie ta wodze anfra ma nɔvi nyii wonye ma tsɔe be nɔku mi zu nɔvie ma ta me ɖe nu me nɛ togbɔ be te ɖe dzinye hã a me se wobe ame lewo va teƒe ma be yewo le nye di mi tsɔe kɔ ke nye le ɣeyiɣi nyuietɔ ma mie godo ge ame ya le bibiam be ɖee ebe tɔgbi susu kata mie tɔgbi wo dona ago ago ago zi gbɔ zi etɔ alo wo do ago zi gbɔ zi adre ma ha e le dekɔnu ma enu xexlẽ yike nye etɔ kple adrea. Ele mɔ vevi aɖewo nu ne amegbetɔ ɖesiaɖe le dekɔnu me alo le gbɔgbɔmenuwɔwɔwo me. Ta akpɔ be ne wole ago mawo domee menye nu ko wodoa dzro o. Susu ma ta, nenye be wole nu wɔm awu doa go, wodoa gbe woƒe nuwo ado ago ma kɔ do gbe wo nuwo. Ta ne wodo ago ma vɔe hafi wole nuwɔƒe ahe me ŋkɔ yɔ ge be wòado. Susu ma ta koe mía tɔgbuiwo wodoa go ɖo elabe agododoa Enu xexlẽ etɔ̃ kple adre abe aleyike medo ŋgɔ gblɔe enea, ele mɔ vevie nu le dekɔnu kple gbɔgbɔ me. Gake abe aleyike ame aɖewo ko anɔ anyi ko be yewoyi teƒe aɖe ko be yeago o, medo ago o, medo ago zi etɔ̃, eɖewo li ye vividodo ɖe enu ŋuti ko wonye. Gake ne va enuwɔwɔƒe la, agododo zi gbɔ zi etɔ̃ ele vevie elabe ele mɔ vovovowo nu. Gake agododo zi adre eɖewo li ne wole zi nane wɔm, wole dekɔnu vevi aɖe wɔm. Dekɔnuwo ƒe nuwɔna kple ƒe mɔ bebie ƒe mɔnue wodoa go zi gbɔ zi adre ɖo. Well, tɔgbi zi geɖea, mesena ŋkɔ aɖewo vɔa nyemesea ŋkɔ yawo gɔme o. Ŋkɔ yawo ƒe ɖewo nye elãwo, exewo ƒe ŋkɔwo. Eyawo hã susu katã mía tɔgbuiwo tsɔ na ya o, elabe wonɔ gbɔgblɔm be eʋawo ƒe ŋkɔ ɖe sia ɖe yi ke woatsɔa, gɔmeɖeɖe aɖe li ne ŋkɔ mawo godo. Le eʋawo ƒe ŋkɔtsɔtsɔ mee, nèse ŋkɔ aɖewo yi ke menye amegbetɔ ŋkɔ o, enye elãwo ƒe ŋkɔ alo e. kpekpenu mɔa, akpɔ ade dzesi be ŋkɔ ma ye míyɔ be dzikuidzukui ƒe ŋkɔwo. Amea le vi dzim wòkuku. Dzixɔse nye be ele be woatsɔ ŋkɔ yi ke manyo, manye nu yi ke ado dzidzɔ ne ɖeviawo. Ke ekua, ne ekpɔ ɖevi mawo tɔgbuia, megawu nui o. Wo ne wowɔe hã, ewɔ dɔ elabe woƒe dzixɔsee ma. Eƒe tɔgbui meda akpe vevie na wò ɖe ale yi ke nèle eƒe dukɔwo nyɔm kple ale yi ke nèle kpekpem ɖe wo ŋuti. Ŋkɔnyee nye Kwashi Ahashi tso Aƒlawo, eh, SIC. Eƒe medie mabia be, Tɔgbui, vovototo kae le kɔkɔkɔ ƒoƒo ƒe ga kple, eh, esrɔ̃ɖeɖe ŋutɔ ƒe ga dome mahã? Aƒetɔ be ŋkɔe nye Andrews Kwashi Ahashi tso Aflaw SIC. E, le ŋawo ƒe dekɔnu mee, naneke meli yi ke wogblɔ be woyɛ kɔkɔkɔ ƒu ge wotsɔ gakɔ kpe ɖe ŋuti o. Enu mawo nye vividodo ɖe xexeme kple xexeme ƒe tsitsi ɖe edzi kple nusɔsrɔ̃ vivivo ye wokɔ nɔ nu mawo mee. Naneke mele ŋe, nyigba dzi alo míaƒe dekɔnu me woyɛ kɔkɔkɔ ƒu ge wotsɔ gakɔ kpe ɖe ŋuti o. Naneke meli nenema o. Ke kɔkɔkɔ ma ƒo mɔ nɔ hadzixɔse nye be mía tɔgbuiwoe ɣemaɣi ya ava ge alo emu eli. Ta ke fɔfɔ me yewo vae wɔna nu mɔ amea kple srɔ̃wo mlɔ anyi ta ye ƒo ʋua be kɔkɔkɔe wokɔ woƒe mudɔ dzi. Ta kɔ mudɔ dzia emu ge le mudɔ me alo ava ge ge le mudɔ me ta ye wogblɔ be eda va ge mudɔ me nu. Gã ele be woaxɔ nane le asiwò. Ye nye kɔ kɔkɔe ke ƒe axa yi ke woxɔna nye ahatukpa eve. Ke miva le tsitsima ye va tsɔ gã kpekpe le ŋuti ta nu mɔwoe vividodo le xexeme ƒe nu ŋuti nyɔ. Naneke mekpe le ŋuti o. Ye nenema ke nye esrɔɖeɖe hã. Nenye be dekɔnu ŋuti mele nu ƒom tsoea, mía tɔgbuiwoa, ameleke me ye srɔ ɖe ge woxɔ gã o. Gake susu ye ta egã xɔxɔ kpli nu mɔwo vavã fifia nye be le blema ɖewo kpee nyɔ nu. ye hafi nyɔnu kpekpe ne wòava. Ɖekakpui ɖewo wɔ dɔ ne nyɔnuɔ ƒe dzilawo. Ƒoɖa ɖi le gɔmedzidzie, ne nye ɖekakpui be yeaɖe ame le via, woyɔ, wogblɔna nane be nuka? Eto dɔwɔwɔ alo lɔ̃xowo ƒe subɔsubɔ dɔwɔwɔ. Ta ele be nàva subɔ wo, awɔ dɔ na wo. Fifia enu, enu mawo megali o. Ye ta enyea mebui be ɖewomahĩ Enumɔ ŋuti ta, egbea enumɔ xɔxɔ avɔ kple tɔtɔ vɔ le gɔmedzedzea naneke meli nenema o. Tanuwo le wɔ mawo ŋutɔ hã wogblɔna be dukɔ ɖe sia ɖe ƒe kple eƒe koklo kokui gake le dekɔnu me naneke meli nenema o. Mía tɔgbuiwo ƒe dekɔnu koa dekɔnue wonye. Tɔgbui, Hum! Tɔgbui me ku drɔe be Soldiers aoɖee dre kuku ƒe gɔmeɖeɖea me gblɔe va yi be aoɖee. Hum! Tɔgbui me ɖe ku me dzi be mabia be. Ebe tɔgbui me ɖe ku me dzi mabia be nenye be wodzi me dzi mabia be ne wodzi ama ɖe ye aɖu eve le nu me nɛ le nu me nɛ ɖee egɔme ɖe. Le eŋawo ƒe dekɔnu mea, mele nu srɔ̃m gake nye me ke le manti haɖeke o. Be wodzi ame le be aɖu eve le nu me nɛ kple eƒe ŋkɔ ye woatsɔ nɛa, nye me ɖu tu nɛ o eye nye me see kpɔ hã o. Ɛhɛ. Gake me, megblɔ nyi tsɔ kɔsiɖa va yi ame le be bebia ɖe be ne wodzi ame ye wotso aʋa na ma. alo eha abe ale ke míadzi vi ko be wotsɔ aʋa ne ɖevia. Vɔ ɖevia ke wodzia, wotsɔ aʋa ne ɖevia kafi wodzia. Ye megblɔ be, Ɖevi ma tɔgbuia ye woyɔ be ke nu. Ɖevi ma tɔgbuia ye woyɔ be ke nu. E, xe, nye producer na menya be ebe maxɔ dɔme dometsotso. Eɖem, mina maxɔ dometsotso just minute ɖeka pɛ, one minute, megbɔna.

Akɔfa akabua, Joana akɔfa akabua, nenami CD alafa eve kple eve, eye nenema ke meda akpe na hã be, Medze agbagba, elabe egbea nye zi gbãtɔ mele wò kpɔ, gake ne xe wò fofowo katã egbea. CD alafa eve kple eve. Forgive, Ayetɔ, CD wuiɖekɛ. Vida gale CD ewo.

Umm Joshua alo Johuson, Jokson, Gabi, efo nenye be mi kpã ɖe djagba ne ma se wò ŋkɔ nyuie sea, ale be ma wɔ ɖɔɖɔɖo ma ne na mi CD bla atɔ ŋ Samuel Suka, CD bla eve Ben Will, Ben Willy, Ben Willy, eh, Agbedji, CD ewo Robert Dogbe, CD atɔ Wilson Kudjo, Hadji, CD bla eve Juliana Goka, CD wo ye ne ma ke dje Francis Afa doa ŋgɔ.

Setsoƒea, ŋhum, Damasko, nena mi CD bla eve, Veronica Akpakli CD wui ɖekɛ, nenema ke nye Felicia Tagbɔ nena mi CD ewo. Tɔgbi, ŋhum, e, Tɔgbi Akɔsɔ be meda kpo manya gblɔ be ɖe wò dɔ yi wo katã wɔm ne ɖe ta medi mabia biabia ya be le, nenye be, nenye be ŋutsu aɖe esrɔ̃ xoxo yi ke le esi ku va yi. Esrɔ̃ xoxo yi ke le esi efia be eva ɖe srɔ̃ yeye ma hã em ye woku va yi kple evia evi yi ke nɔ mia sia. Eɖe wofia be ŋutsu ma nawɔ aho alo ame ma tɔgbuiwo gblɔ be enye aho si yi ke wòle be ne wòawɔ aho. Nenye be ŋuɖoɖoa nye ɛ̃a, ke yeƒe biabia nye be ɖee, nenye be ame ma ku yi ke wode frigi me womekpɔ ɖi haɖe kɔ o ɖee, Ŋutsu ma ate ŋu adɔ kple esrɔ̃ yi ke le eƒe xɔ nu mahã. Hum. He, he, le eŋawo ƒe dekɔnu nui. Nenye. Le eŋawo ƒe dekɔnu nu le nyateƒe me, nyemediedze nya o, mele nu ƒo tso dekɔnu ŋuti, ale yi ke dekɔnu le le ye ne ma mía tɔgbuiwo gblɔe ma. Nenye be ŋutsu aɖe ɖe nyɔnu, ye wova kple ŋutsu nyɔnu ma woli, ye nyɔnu ma kple ŋutsu ma wokpã, ye wokpã le dekɔnu nu. mebe wokpã ye wokpã le dekɔnu nua? Kadodo aɖeke megale ŋutsu ma kple nyɔnu ma dome le eku kple agbe dome le dekɔnu me. Mi, miƒoƒo mia ɖokui abe ame ɖeka wone le gbɔgbɔ kple ŋutilã me. Mikpã, woklã mia domi. Le ku megbe kadodo aɖeke meli o. Ne ŋutsu ma nyɔnu le si. Ye nyɔnu bubu aɖe ke wòɖe wo kpli wo lia le dekɔnu me ma, ame ye ku va yia, eƒe kuku mate ŋu axe mɔ ne nyɔnu yeyea ƒe dzidzɔkpɔkpɔ le esrɔ̃ gbɔ o. Ke boŋ, ŋutsu ma gbe yi ke gbe nyɔnu ma kua, le dzesidede nyɔnu ma le wo kpakple eƒe anyinɔnɔ ƒe aɖewo megbe va yi be wòaklã wo kple domi le gbɔgbɔ me alo wòase veve ɖe nyɔnu ma ta, wòafa akɔ, wòafa konyi ɖe nyɔnu ma ta. mídrɔ̃ nu yibɔwo akɔ fiẽ si dze edze ale be nye kple ame ma míenɔa anyi kpɔ ye wogblɔna be funyenye. Gake le dekɔnu me nuwo enu geɖe wɔm míle egbea, Yevuwo be lamination vivi kodo míle le nanewo ŋuti, elabe Kristotɔwo hã wole ewɔm ta ele be míawo hã míewɔe. Dekɔnu, Ne ekpakple srɔ̃wò miedo miklã, woklã mi. Ne miɖe mionɔewoa, woɖe mi. Ame aɖe yi ke va tso eƒe fifia, ame ma ƒe kukua mate ŋu axe mɔ ne ame ma ƒe dzidzɔkpɔkpɔ o. Fonye, enu ye be yeawa, wɔ wò nu ma kple dzidzɔkpɔkpɔ. Bic Ghana Limited, Bic Ghana Limited nena mí five hundred and fifteen, egbe nye zi gbãtɔ medze program ye gɔme kpɔ nui o. Ame le na mí blema ga five point one fifty, nyemese kpɔ o. Mawue ne yra o. Menya be amie koe to enuye merchant tɔwo gbɔe.

fo ɖela si ɖi ewo nena mi. Medi be mase egbetɔ le teƒe ya. E, ke megbɔna wɔna edzia nu. Me, menɔ nam bɔbɔe o, gake medze agba be Yehowa Mawu nam ŋusẽ tɔxɛ aɖe mekɔ ƒo nu na. Yehowa Mawu neyra wò, nekpɔ tawò, nekpe ɖe mía ŋuti gbea, wò didiwo katã ŋu neva eme na ame yi ke mekpe ɖe mía ŋuti o nyi tsɔ kɔ srã ye gbɔ. Mawu neyra le wò dɔwo katã dzi. Eme nenyo na ame sia ame akpe ne yi ne asiwò me dagadu kple eɖem. Metɔ tɔgbe akɔsu adelie, eƒometɔwo ƒe fiagã ne Yehowa Mawu lɔ̃ nyi tsɔ kɔ srae gbɔna le gododo le ŋti. Babayi.